Салават абыйбыз дип әйтәм, яратып әйтәм. Чөнки без бала чактан инде сезнең җырларны тыңлап үстек, җырладык, авыл сәхнәләрендә яратып җырладык. Хәзер дә яратып тыңлыйбыз, яратып җырлыйбыз, гаиләләребез белән, балаларыбыз белән. Тагын бер кат кабатлыйк әле шул сезне. Әле алда киләчәктә күп еллар безнең үзегезнең иҗатыгыз, саекмас моңыгыз белән безне сөендереп яшәгез. Һәм шулай ук безнең милләтебезгә ничек хезмәт иттегез, киләчәктә дә шул шушы хезмәтегезне күреп, без яшьләр өчен ниндидер бер менә шундый маяк булып калыгыз. Менә шушы татар моңы конкурсының жюри председатель жюри дип беләм инде мин. Әйе, шушы конкурсны җитәкләвегездә ул милли моңыбызны, телебезне саклауда бик зур адым. Чөнки бүгенгесе көндә татар җырын алай да әйтәләр, болай да әйтәләр, ләкин төп асыл чын мәгънәсен саклап калып, Менә тамашачыга җиткерүче конкурслар, алар бер-ике генә. Бер-ике өчтер бәлки, әйме? Ишетәбез, күрәбез, күңел әрни кайбер фестивальләрдәге җырларны күреп, җыр өчен, халкыбызның теле өчен, милләтебез өчен менә мин минем күңел әрни. Сезнең кулыгызда көч, сезнең җаныгызда моң, шушы моңны халкыбызга Тапшырыгыз киләчәктә дә һәм яшьләрне үзегезнең арттан әйдәгез. Сез милләт турында уйлыйсыз, илебез турында, республикабыз турында. Иҗатыгыз белән милләтебезне, безне, татарларны, халкыбызны рухландырып яшәдегез ярты гасырдан артык. Инде иҗатыгыз гасырлардан гасырларга, шушы мең еллык мәйданы исеме кебек, мең еллыкка җитәр Алла бирса. Ә инде үзегез, җаныгыз, тәнегез сау булып, йөз яшькә кадәр җитеп, иҗатыгыз белән, үзегезнең барлыгыгыз белән безне татарларны рухландырып, ныклы фикерле безнең терәгебез, батыр халык артисты, артистыбыз булып озак еллар яшәгез, йөзгә җитегез, шатланып яшәгез, безне рухландырып яшәгез. Мең рәхмәт сезгә! Нәрсә генә әйтмәсеннәр, хәзерге җырчылар бик үпкәләр инде. Хәзерге җырчыларның барысын да бергә җыйганнан соң бер салават килеп чыга. Чөнки анда хәйләкәрлек тә бар, акыл да бар. Җырның эчтәлеген бирә белү буенча әле мин салаватка җиткән җырчы күргәнем юк. Җырның эчтәлеген бирү турында сүз бара. Хәзер бит инде аранжировкалар, утлар, биючеләр менә шулай, әйме? Ә салаватның үзен генә сәхнәгә бастырып куйсаң да, Ул халыкны тота ала иде. Менә андый җырчы мин бүген көндә әле күрмим. Һәрберсенең үз таланты бар. Берсе бик яхшы бии, берсе бик яхшы сөйли, берсенең тавышы көчле, берсенең юморы көчле. Ләкин мин әле аңа җиткән шәхес күргәнем юк. Менә җәй көне очраштык, очраклы рәвештә. Салат абый әйтә, ну мин Салат абый дип сөйләшәбез. Менә ди, синең кебек шагыйрә ди.

Минем язмыш белән иң бәйле шул кеше. Чөнки 92 елда укырга кергәндә Салават Зәкиевичнең җырларын җырлап укырга кердем училищега. Шуның бөтен ул елдагы һәм инде тырыштым һәрбер елларындагы э, җырларын, сүзләрен, көйләрен ятлап Рәхмәт Салават Закиевичка күп җырчыларны шушындый сәхнә этәргече булганы өчен. Озын гомер, ныклы сәламәтлек бирсен Ходай Тәгалә. Якыннарының гел менә шулай сөендереп, үзе сөенеп, халкыбызны сөендереп яшәргә насыйп булсын. Алга таба да. Бер сакаллы чагында гына э, Камал театрында концерт куябыз. Зәкиевичның сакал басып җибәргән җире нидә бу телевизор янында нәрсәдер карап утыралар егетләр. Килде дә инде, мин дә телевизор карап утырам. Мин дим, кем соң бу танышы, таныш бит инде. Мин инде теге автоматизм барып күрештем дә кочаклыйм, сәламен кәште кочаклап алды инде. Ә тегендә яшьрәкләр утырадыр бит инде. Стать, мин кычкырып җибәрде, тегеләр сизми дә калдылар, ничек басканнарын танымыйча, шул кызыклыган инде. Аннан соң Зала Зәкиевичның бер бүлмәсенә кергәдик, Илхам абый белән Альфред абый утыралар. Бер җырын сорарга кердем мин аның, әйтәм, үгетләмә «Э, иркәмне әйтәм җырласам була. Альфред абыйны сүгү ургыткан юл шунда. Дәниф хәтерли минем бөтен җырларымны, син бер җырымны хәтерләмисең. Шунысы менә шул истә калды. Безгә ул юл күрсәтүче булып торды инде элек-электән э, үзенә инде ул ул бит ничә еллар буе салават булып үстә булып тору да бик җиңел нәрсә түгел.